Jiena kif nista' nkun favur l-abort? U min se jitkellem favur dik it-tarbija? Per eżempju, jiena kontra li jisir referendum. Għaliex? Għax kif nista' nivvota fuq il-futur ta' tarbija li mhix imwielda meta m'għandix vot. Mm, mm, mm. Eh, dan huwa eh, kif nista' kif nista' niddeċidi jien fuq tarbija li mhix imwielda Tajjeb, deċidina li ta' le, inti tista' ma inti le ta' jien min jien. U hawnhekk jinkwetani l-argument miftuħ estrem għax għajdulek niddeċidi jien għax ġismi tiegħi. Le, b'rispett kollu. Meta tikkonsidra li l-abort più o meno madwar id-dinja tal-żviluppata kollha eh, huwa aċċessibbli u f'Malta Huwa wieħed mill-ftit stati fid-dinja, naħseb aħna l-Filippini hemm, li l-abort mhuwiex mhuwiex parti mill-sistema tal-healthcare tagħna. L-ewwel qed tagħmel minnha. Jiena ma narax healthcare.
Għajt, u parti mis-sistema soċjali tagħna. Jiena, jiena, jiena, l-ewwel f'kull pajjiż hemm movimenti favur u hemm movimenti kontra. Jiġifieri meta inti qed tgħidi lili għax f'kull pajjiż daħal, imma f'kull pajjiż ukoll hemm miljuni kontrih, jiġifieri ejja ma nagħtux l-impressjoni illi għax, pereżempju, f'ċertu pajjiż daħal l-abort, mela assolutament il-maġġoranza.
Issue waħda fejn hemm eh, qbil assolut. Le, mhux hemm hemm kważi ebda issue fejn qbil assolut. Imma imma hawn min jargumenta illi isma' fil-maġġoranza tal-pajjiżi Laborde daħal mela tagħti l-impressjoni li di il-popli assolutament mhux hekk. Assolutament mhux hekk meta xiru ċertu. Referendu, referenda, eh, kważi qas ikun hemm maġġoranza assoluta u xorta jgħaddi ġifieri, ġifieri noqogħdu attenti. Però noqogħdu attenti. Kbira, minkejja li hemm din l-arm resel politiku għaddej Uġi li taqleb minn naħa għal naħa oħra. Oh, jekk nitkellmu fuq ir-Roe v. Wade, hija ċara li dan huwa pendlu li l-ħin kollu huwa pjuttost merkuri. Filli tajt li trid fundamentali, filli tajt li m'intux trid fundamentali. Eh. Iġifieri minn se jidda xi xinu dik. Però bil-ċalbira, jidri xorta l-istati minn kejja nataw u għek korreġini għal darbohra jekk jogħġbok il-fact checker. Fuq ta' declaration kelli raġun. Kelli raġun. Jidir li li minkejja Roe v. Wade, biex natu ftit kuntest, Roe v. Wade kien eh, kienet din il- eh, dan il-kas fejn il- il-Supreme Court Amerikan kien iddetta illi l-abort huwa dritt fundamentali eh, fuq livell federali. U xek, issa, fast forward 30-40 sena jew max kemm għaddew, xi ħadd għamel eh, challenge għal Roe v. Wade u s-Supreme Court li issa hija aktar konservattiva kien hemm eh, tliet judges li tal-aħħom tal-aħħom Trump fi żmien tiegħu eh, iddeċidew illi Roe v. Wade mhijiex kostituzzjonali. Inti taqbel li l-abort għandu jkun dritt fundamentali?
Ma naħseb, ma nafx, ma nafx, ma nafx, jista' jew komplikat. Mela jista' jkolli dritt fundamentali li ntemm il-ħajja ta' xi ħadd. Kif għid li taħt li ma kappa, taħt li ma terminu, jien jista' jkolli dritt li ntemm il-ħajja ta' xi ħadd. Sakemm, sakemm il-ħajja tal-om ma tkunx f'periklu mhm. imminenti. U John, il-mediċi Maltin dal-prinċipju għatwawħ. Iġifir il-gvern, il-gvern ħoloq problema għal xej, għal xej ħoloq għal problema. Jena zgur li nċert fuqa eh, hija li mara li sepruha f'din situazzjoni li eventualment ta' li triq tal-abort eh, ma nix tmur il-ħabs, inti x'taħseb?
Ara, jiena naħseb illi illi ehm, eh, l-abort huwa itil tal-aktar persuna vulnerabbli. Għaliex? Ma tistax tiddefendi ruha. Ma, ma tistax eh, tiddefendi ruha. Ma weġib il-mistoqsija. Iġver, min wetta, min wetta din l-att għandu jkollna l-leġislazzjonijiet neċessarji U naħseb għandu għandu jkollna ħafna iktar diskussjoni dwar di qabel naqbdu ngħidu isma' inti kriminali u teħelek, u inti kriminali u teħelek. Imma jiena fl-opinja tiegħi huwa għad kriminali, għax inti qed toqtol persuna, qed ittem ħajja toqtol persuna illi flok temmejtlu l-ħajja kif twielet, temmejtlu l-ħajja meta meta jiena jien tax mistoqsija nagħmel ġona x'aħna mm. jiena jkolli ħafna diskussjonijiet ma' persuni. Edilhom mara, ħantik id-dritt Bdejt għamel abort. Sewa. Pero għamel abort kif jitwilet il-baby, trid?
Sintendi, sintendi li l-iktar mistoqsija faċli, ovvjament. Tamlu? Eh, eh, hemm raġunijiet validi ħafna. Le, le, le, għatini ċans, John. John. Mela, le.
Inti, inti, tixtieq tagħmel abort. Mhm. Right? Ok, tixtieq tagħmel abort? Għandek il-kuraġġ tagħmlu meta jitwieled? Le, żgur li le.
Żgur li le. Allora x'differenza tagħmel li lili? Għax għadu ma twilidx. Anzi, iktar għar, taf għaliex għax qiegħed qiegħda qiegħed twetta abort. Fil-momenti fej da daqas isej ċaqlaq. Naseb l-argumenti li jisiru f'dan ir-rigward huma li hemm fażi fil-tatqala fejn il-fetu tarbija żewġnati far differenti fejn jgħidlek isma' il-moħħ ikun għadu ma kunx forma central nervous system allura b'konsegwenza ma jkunx qed jħoss ċertu affarijiet. Ġon, jiena ma nipprova. Allura til mhuwiex ma fiex daqshekk sofferenza daqs kieku toqgħod baby. Ġon, Ġon, Ġon, jiena l-ewwel minix espert f'da settur u jien noqgħod ħafna fuq l-esperti, fuq l-esperti mediċi, teoloġiċi, li jalmuna u xek. Pero dal-argument għax ma jkun sviluppa l-moħ, ġveri persuna li ma jkun sviluppa l-moħ, pero jkun imtwilet, pero ma jkollux sviluppat per eżempju ideħ, allura dan għandu xi ħaġa inqas minn dak li għandu sviluppat ideħ, għax hekk qed ngħidu. Hija
kwistjoni ta' sofferenza. Mux il-kwistjoni ta' għax għandu inqas. Imma ġon, ġon, ġon, ġon. Inqas partijiet u ġoni mela dan. Il-kwistjoni dwar is-sofferenza, iġbi aħna qegħdin ngħidu illi jekk inti rnexxielek toqtol persuna mingħajr sofferenza tista' toqtolha? Le. Le, ma tistax. Jien fl-opinjoni tiegħi, Issa tajd li qed tkun imma imma hekk hekk hekk hekk naħ. U għalhekk għamilna l-battalja kontra l-abort u għalhekk konna nistennew li l-Gvern Laburista jaġixxi differenti għax il-mediċi Maltin, il-mediċi Maltin dejjem aġixxew b'mod responsabbli, dejjem aġixxew b'mod responsabbli. Jekk kien hemm bżonn fil-liġi illi nirranġaw ċerti affarijiet, kellna nirranġaw ċerti affarijiet, imma bl-approvazzjoni tagħhom. Mhux konna ħa ndaħlu l-abort kif daħlu l-Ingilterra u minn meta daħal l-hawn saru miljuni. Mela,
nipruvaw nalqu dil-bicċa insomma. Fidejk, fidejk, fidejk. Fidejk, le, l-istaqsini li tixtieq. Rrit insaqsik, illum, pistola ma' rasek trid tiddeċiedi jekk fil-liġi jkun xem miktub li mara li twetta abort mhux il-ħabs jew le, xtajt?
Ġwan, ma naħsibx illi se ngħidlek iva jew le, però tafx se ngħid naħseb li għandha jkollna leġislazzjoni illi tikkriminalizza lil min joqtol persuna. U jiena li l-persuna fil-ġuf hija persuna. U meta tikkriminalizza, kif għat tikkastiga? Taraħ il-qorti.
Ovvjament. U eh, ovvjament.
U u il-politiċi li għandhom l-obbligu li jleġislaw. Eżatt. Muxek, muxek, muxek.
Mm. Imma il-partit tiegħek kif tixtiequ jilleġisla fuq akikum? Jiena l-partit tiegħi nixtiequ jilleġisla billi ħares lej il-persuna. Dik ma jpoġġix, tieni ċans, tieni ċans, tieni ċans, John.
Ma jpoġġix il-kulħadd fl-istess keffa. ma jpoġġix il-kont fl-istess keffa, nifmu r-realtà. L-ewwel nett. X'kategorija għandek f'moħħok? Il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista kien ċar fuq di. Aħna rridu noffru l-aqwa servizzi lill-ommijiet. Li mhm. f'dal pajjiż jien jaffaxxinawni, il-Life Network John. Illi daw, ma nafx hekk qatt intervistajt tal-Mirjem,

jgħinuh twelled it-tarbija u jgħinuk tajjex it-tarbija. Jiena konvint ġon illi kull min iwelled tarbija ma jridx joqtolha. Mela allura għandna bżonn nagħtu ħafna iktar assistenza u naħseb li tkun tkun ir-riforma l-kbira. Aħna m'għandniex ikollna leġiżlazzjoni li tinkoraġġixxi l-abort, imma illi tgħin lill persuni illi ikun qed jikkonsidraw l-abort. Tagħmel minn kollox biex tappoġġa l-ommijiet. Bin fuq sisfel.
Però, però, però, però, però, fejn il-mediċi jħossu illi għandu jkun hemm illi għandu jkun hemm terminazzjoni ta' tqala minħabba ċirkostanzi illi l-mara tkun fil-periklu, hemmhekk allura hemmhekk jiddeċidu l-mediċi x'għandhom jagħmlu. Il-Partit Nazzjonalista qatt ma qal ismaħna e, e, dejjem poġġejna l-bniedem, dejjem poġġejna l-lom. Issa fej ikun hemm imbagħad persuni illi assolutament iridu jibqa' għaddejjin u joqtlu dik il-persuna, għalija jiena għandu jkun hemm il-pin neċessarju. E, f'każi li l-istat ma jkollux ehm, ma jkollux programm jew ma jkollux ir-riżorsi. Ma jkollux ir-riżorsi.
Biex joħloq dan il-permetti. Eh, ma jkollux dan ir-riżorsi biex eh, itaffi dawn il-problemi soċjo-ekonomiċi eh, illi inti qed immaġna dan il-programm bħal manda Mirjam.
F'dak il-każ, jekk l-affarijiet essenzjalment jibqgħu kif huma. kif tħares lejn persuna illi forsi ġejja minn background fqir, forsi m'għandix edukazzjoni, forsi m'għandix opportunitajiet fid-dinja, din għada żgħira, għamlet ċuċata, għamlet baby, u tażel li tagħmel abort. Le.
Imma naf li le, naf li ma tixtieqx li tagħmel abort.
Tara kriminali, tara kriminali. Ok, tara kriminali. U punibli biex.
Għalik.
Punibli, punibli, skont kif tiddeċidi l-qorti, ġon, li l-qorti tista' tiddeċidi b'diversi forom, punibli, punibli tiddeċidi l-qorti. Ma naħsibx tant. Partit tiegħek kif tixtieq il-leġisla. Jiena nixtieq il-partit tiegħi wara li għamel diskussjoni tkun il-qorti tkun ikun l-ewwel nedda qasad diskutejnihom sewwa. Mhux dil problema li hawn. Għana ma diskutejnihom, niddiskutu daw, però ġon, però dal-pajjiż sab riżorsi fis-settur mediku ta' tajdlix li dal-pajjiż, tajdlix li dal-pajjiż ma jaffordi għax mhux se ngħidlek. Tiskurja għalija. Mhux se ngħidlek li se fuq. Mhux se ngħidlek li se fuq 400 miljun ta' imma jissa jom fuq 4 miljuni biex jappoġġa daw in-nies.
Mela, tlaqna?